Hemmäňizi salam dostlar. Bu gün men size bir zat görkezmek isleýän. Karoçe bärde, Nýu-Ýorkda, diňe Nýu-Ýorkda da däldir, belki başga şäherlerde de bardyr. Hökümetden näme kömek iýere-içere produkt alyp bolýar. Onsoň hälki kömek produkt alyp bolýar welin, men Indi on ýaly kömege geregim ýok sadaka ýalyla oňa geregim ýok ýöne şu gün size şony o zat alyp size näme berýänini görkezmek isleýän şo sebäpden şu wagt men ýaşaýan ýerime ýakyn bir ýerde berýämişler şony şu wagt bildim şo ýerik produkty almaga barýan häzir maňa uly karobka berjekmişler bilemok o soň barypjyk göreýin. Belki aňarda oçerit zat bardyr, bilemok. Osaň hälki karobkany öýe getirip, kuhnýada siziň bilen açyp, bile karobkanyň içinde näme barlygyny göreris. Şu Amerikanyň hökümetinden adamlara berilýän kömek. Lýuboý adam baryp alaýmaly. Garyp bol, baý bol, tapawudy ýok. Elbetde, neme, ýeke ejelere, meselem, çagaly ejelere ýa garrylara, ýenelere birinji berjek bolýarlar. Ýöne Obyçnyý adamlaradam berýärler. Şoň üçin neme, menem baryp alaýyn diýdim. Ýörite size görkezmek üçin gidip alaýyn diýdim. Me, aýdyşym ýaly, meniň geregim ýok. Nu, maňa geregi ýok onýaly produktalaryň, ýöne, hany göreli, hawa, belki diýersiňiz, Mähri, sen ýene biriniň çöregini alýaň diýip. Belki şeýlerägem bolar, ýöne edil men biriniň çöregini alýan diýibä pikir edemok, ptamuşda ine biziň goňşuçylygymyzda ýaman.

Tak öýe geldim. Häzir men size şu daşardan getiren maňa berlen produktalary görkezjek bir birden. Sizem görersiňiz hökümet tarapdan gowy berilýär. Şunýa zatlar şoň üçin Amerikada aç galmaýaň. Garybam bolsaň, puluňam bolmasa, bul bolmasa Işiňi zadyňy ýitirseň umumy o zat aç galmaýaň. Arkaýyn şeýdip baryp alybermeli a neme kömek sorabermeli size kömek etýä hökümetem ýa hökümet bolmasada şu mesny metjitler zatlaram köp sadaka berýärlerde ýewreýlaňky bolsun musulmanlaňky ýada Hramlar zatlar hristianlaň hramlaram köp neme berýä sadaka berýä. Şoň üçin baryp daže gyzgyn naharam iýibilýä köp ýerler gyzgyn naharam bişirip berýärler. Käbirsi bolsa şun ýaly produkta berýärler. Tak şto başlalyň. Häzir men size görkezeýin.

Onsoň bärde-dem konserwa, neme, kömelek, maşrum stem zn pi. Karoçe, kömelegiň kusoçiklary konserwada. Bilemok, nähili nahar edip bolar muň bilen. I nohut. Üç konserwada nohut berdiler. Görşüňiz ýaly çikpiz, ine nohut. Вот. Onsoň makaron berdiler, spagetti. Biram şunýanok makaron, elbow pasta diýilýär. Ot şeýdip iki makaron soň bärde süýjüjik berdiler. Süýjüjigem nädip diýme turşy, turşy marmelad ýaly zatlar. Sour drops diýen mundan 3 sanany daže berdiler. Görşüňiz ýaly wot. Onsoň ýene näme bulam crackers, to jest näme käbir adamlar näme çörege derek şuny näme-dä ýa tipa köke ýaly zat. Crackers ya. Erbet zat däl. Onsoň ýene-de näme şuny berdiler. Muny siz bilmersiňiz belki. Gefilte fish. Bul karoçi ýewreýleriň iýýän o zady. Balygy. Şu ýewreýler şu balygy bir zat edip üweýärler-de bar. Şondan bir hili şunýalak şarik etýärler. Bir zat edip bişirýärler. Munýalbat. Ömrüm iýmeýän ýöne berdiler ýewreýnemiz. Ekende ýewreý metjitde berýär ekenler bu zady şondan osoň ýenede berilen zat maska men indiki ýyla çenli maska satyn almaýan tak şto şu gowy zat wot osoň neme berdiler humus berdiler ýenede uly nemede humus eto oçin haraşo humus siz nämeligini eger türkiýede ýaşaýan bolsaňyz a bilýänsiňiz eto araplaryň ýewreýleriň iýýän bir o zady. zady çörek batyryp iýýäň içine özem nohutdan ýasalýar ine şu nohutdan ýasalýar humus diýilen zat ine şu nohutdan şuny alýarlarda o zat etýärlerde neme edip üweýärler eretýärler eýtýär beýtýär şundan ýasalýan zat şu süýji zat men gowy görýän o soň soňam ýumurtga berdiler Şul iki o zat jidki ýumurtga. Amerikanyň armiýasynda zadynda neme şunya ýumurtga iberýärler bilýäňizmi ýogsam o biziň Türkmenistanyň armiýasynda zatda konserwa zat iberýärlera tuşonka diýdi ýene diýdi bulaňam jidki ýumurtgasy prosto şuny gyrajygyndan şeýle Açyp, o zat edäýýäň, skowrodkaňa guýup, o zat edibermeli, ulanybermeli, to ýest bişiribermeli. Tak što, ýumurtgamam bar indi, morozilkada saklan ýöne. Wot, şunça zatlar berildi. Şeýlelik bilen, ine-de şu berlen zatlaryň spisigi, umumy bahasy altmyş dollar. Men özüm-ä onçakly sowamok, ýöne maşgalasynda adam köp, adamlar belki sowýandyrlar, elbetde, hepdesine gitýändir. Şun ýalak sadaka neme produktalary hepdede bir gezek baryp alyp gaýdyp bilýäňiz. Osoň elbetde köp nemä gitseňiz meselem iki-üç sanak ýere almaga gitseňiz elbetde ondan hem çasto alyp bilersiňiz belki hepdede iki-üç gezegem alyp bilersiňiz. Osoň siz eger Amerikada ýaşaýan bolsaňyz başga şäherlerdedem badyr şun ýalak berilýän sadaka ýerler şoň üçin siz arkaýyn ýazylyp zat edip alyp bilersiňiz ýa-da o zat isleseňiz meselem Google karta girip bilýäňiz Google kartada food pantry diýip ýazyp bilýäňiz. Onsoň food pantry diýip ýazsaňyz siziň goňşuçylygyňyzdaky şo mutuna nahar berilýän ýerler çykar. Onsoň siz hem şondan baryp alyp bilersiňiz. Başgada eger näle soragyňyz zadyňyz alsa arkaýyn komentariýada ýazyp bilersiňiz häzirlikçe bolsa sag boluň laýk goýmagy brom kanalyma ýazylmagy unutmaň paka paka.